Maitei opavavévape g̃uarã, che ha'e mbo'ehára Mbo'ekuaahararã, Bartola de Jesús Cantero, añemoarandu mbo'e ha'usu Instituto Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Pedro del Cua Manduju. Sãmbyhyhára, Tembikuaa Jára Carmen Denis, mbo'ehára, Tembikuaa Jára, Sunilda Ocampos. Mba'eichajovaitépa?

Jajapo porã ramo ñane rembiapo kuéra jahupytýta mokõi papapy. Ñañatende porãtapa? Si. Ñañatende porãta, upéicharõ mante ja jaikuaáta asyeguety regua. Ñañepyrũ haguã ñane rembiapo a poranduse peẽme peikuaápa asyeguety. Peikuaa. Ha ko'ág̃a jaikuaave hag̃ua ñamombe'u jeýta. Ñamombe'u jeýta mba'épa he'ise mboy hendápepa oñemboja'o ha mboýpa oĩ. Ikatúpa? Ikatu. Jaikuaa peẽ pendekatupyryetereiha ha peikuaaha maravichu. Ha ahenduse oime ramo peikua. Ha ahendu maravichu mba'épotepa ehesaporãmante okarúva. Mba'épa upe ahina. Jetapa, jepa nde katupyry, jajepopetemi ñanirũme.

He'i ñandéve, Guarani achegetýpe jaguereko mbohapypa mbohapytai. Mboýpa hína pe akarai ñe'ẽme? Treinta y tres letras. Ha taipu sonido oguereko avei mbohapypa mbohapy. Maymáva taikuéra oguereko peteĩ ku añónte, he'i ñandéve. Mba'éichapa ojepuru va'erã ko mbojojaha? Acheretýpe jaguereko pakõi puae ha umíva apytégui Poteĩ pu'ae tĩgua. He'i ñandéve pakõi pu'ae voĩha. Mba'éichapa ja'e chupe hína pe pe karai ñe'ẽme? Mboýpa oĩ hína? Doce. Doce pu'ae ha'e vocales. Mba'e he'ise pu? Sonido, ha ae he'ise por si mismo, ha'eñónte, ha'eñónte. Ha umíva apytégui, poteĩ pu'ae tĩgua he'i ñandéve, poteĩ. Ha ha'e umía, a, e, i, o, y, y. Ko'ã ha'e pu'ae tĩgua. Mba'ére ja'e chugui pu'ae tĩgua? Ipu ñanetĩ rupi. Ipu ñanetĩ rupi. Ha mboy oĩ he'i ñandéve? Poteĩ, seis. Techapyrã, ko'ápe oĩ mar ñambojoavy hag̃ua mba'éicha javépa pu'ae jurugua ha pu'ae tĩgua, mba'éichapa ipu. Upéa he'i ñandéve ko'ápe pyta. Moõrupi osẽta pyta. Ndaha'éi ñane tĩ rupi. Péa ha'e pu'ae jurugua oguereko talón. Jahechápe karai. Ñe'ẽ. Ko'ápe he'i ñandéve py tã. Peve oĩma ombojoavýma ñandéve, he'i ñande py tã. Moõipe osẽ ipu ñande tĩgui, pea ha'e roho. Kóva reñañatende va'erã jahai hag̃ua. Mba'éicha javépa, moõpa ñamoĩta pu'ae tigua ha moõpa ñamoĩta pu'ae jurugua, ipu porã hag̃ua ha jahai porã hag̃ua la jajaposéva hína. Ani oho ñandehegui ótro ládo, ótro hendávo. Ko'ápe he'i ñande, Péa che ryetýpe jaguereko mokõipa peteĩ hundie. Ñamoñe'ẽ hag̃ua ko'ã hundie ñamoĩ va'erã ijykére tai. Ko'ápe ikatu ñajatende porã va'erã ikatu hag̃uáicha jajapo porã ha ñamoñe'ẽ porã ñande acherety ipu porã hag̃ua. He'i ñandéve ápe ñamoĩ va'erãha ijykére pu'ae jurugua e. Ko'ápe jahecho karai ñe'ẽme mba'éicha ja'e kóvape. Mba'éicha ja'e chupe CH. Mba'e jajapo'arã ñamoĩ'arã hendie E. Mba'éicha ñambohyapúta hína guaraníme Che. Ha he'i ñandéve ñamoĩ'arãha hendive Juae E. Ipu hag̃ua che. Ko'ãva apytépe ndoikéi puso he'i ñandéve. Puso ha'e oreko héra térã. Ja'e aíchove pu'u térã pu'ae. Mba'érepa oiméne he'i chóla pu'ae? Pórke ipu ha'e ñe'ẽva térã. Péicha he'i ñandéve kuri, Pu he'ise sonído, ha ae he'ise, mba'e he'ise ra'e? Ha'eño. Ha'eño. Ha'eño. Ko'ápe he'i ñandéve, Ko'ã pundie apytépe jaguereko koapy pundie hĩngua. Ko'ápe oñemboja'o jey.

Pu'ae jurupa. Ha umi hembýva ha'e pundie jurugua. Ko'ápe ñamoĩ'arã avei hendie pu'ae e ñambohyapu hag̃ua. He'i ñandéve, Che. Ñe, he, je, ke, le, pe, re, rre, se, te, pu, puso, puso. He'i ñandéve kuri, Puso, ndoneñamoĩ, puso ha'eño péicha iténte. Hesakãpa peẽme ko'a ko ko'a peve. Hesakã porã. Mbou jaguereko ñande acherety. Mbohapypa. Mbohapypa. Mbohapy. Ko'ág̃apa ñamboja'o jey. Ñamboja'o oñemboja'opaite jey mba'e jaguereko, jareko puae ha jaguereko pundie. Puae ñamboja'o jey, mba'éicha ñamboja'o? Jurugua ha tĩgua. Ajépa pende katupyry jurugua ha tĩgua.

Ñamboja'o avei pu'ae jurugua, pu'ae tĩgua. Mba'éicha ja'e pundie tĩgua? Ikatúpa ja'e? Pejemi. Nde, ne, nde, ne, nde, nge, nte, ñe. Oĩ porãiterei. Ha pu'ae jurugua. Che ry he je ke le pe e re se te u pu so. So. Ajépa pende katu pyry che mbovy'aite péicha. Ko aroive. Pundie kói ha'e mokói tai. Ohóva ojykére ndaikatúi ojei ojohegui ha oguereko peteĩ pu añón rehegui avei ñandéve. Ko'ã oho ñondive. Che, nde, nde, nge, nte, re. Ko'ápe jaguereko techapyrã he'i ñandéve kamby. Ha pehechápa ko'ápe? Ñamboja'o ka mbyhy. Nde, ko'a ndojeí'arã ojohegui. Ndaikatúi ñande jahai ka hamby apárte. Oje'i chugui. Ndaikatúi upéicha jajapo. Oho'arã ojukére. Ko'ápe he'i ñandéve. Mba'e he'i ko'ápe? Kuimba'e. Ko'a ñamboja'óta kúi mba e. Pehechápa ko'ápe? Ndojeíri ojuhegui. Oho'arã ojukére. He'i ñande, Hesakãpa. Hesakã porã. Pundie puso ha'e pundie ndaipúiva, jaipurúva pu'ae mbytépe añónte ojapo ñe'ẽpehẽ pu'ae upeigua ndive he'i avei ñandéve ko'ápe. Puso jaipuru pu'ae mbytépe. He'i avei ñandéve, Puso ojepuru omoambue ñe'ẽ he'isévape. Ko'ápe jareko tesa teecha porã, ku'a, peñatende porãmina ko'áre. Ko'ápe he'i ku'a. Ha ko'ápe mba'e? Kua. Ko'ápe he'i ku'a. Ku'a. Ha ko'ápe he'i kua. Kua. Kua ndorekói púso ha he'i kua. Ko'ã mba'e he'ise karai ñe'ẽme? Agujero. Ku, a. Péa katu? Si, tu. He'i ñandéve, Ku, so, oko'arã, ku, ae, by, teépe. Byte. Pépe jahecháma he'iha hína. Ku'a, kua ha ku'a. Hesakáva. Kuápe he'i mbo i ha kuápe he'i mboi. Mboi. Mboi. Pehechápa. Mbo i mba'e he'isépe ákarai ñe'ẽme? Píkaro. Píkaro. Mboi. Víbora. Víbora. Ha ko'ãva

T, u, ũ, ve, y, ỹ, uso. T, aha, reha'épa pe nde katupyry ko ajaikuaa porã va'erã ikatu haguãicha jaha iporã ha ikatu haguãicha avei ñamoñe'ẽ porã ñemoñe'ẽrã. Ko'ápe jareko tembiaporã. Ko'áko apepa hesakã porãma ñande. Ko'ã hesakã porã raẽ katu haguãicha jajapo ñane rembiapo oĩ porã haguãicha. Oĩ porãpa? Oĩ porã. Ko'ápe he'i ñandéve aguenohẽ ñe'ẽ ñe'ẽpotýgui ha amohenda jurúgua. Hatĩgua. Kóa jajapo haguã ko tembiapo ñamoñe'ẽ raẽta ñane Ñe'ẽpota. Jajesarekomi hese sapy'aite ha upéi katu ñamoñe'ẽ. He'i ñandéve Paraguaýpe pehẽ ko'ã hembyréntema hína, ojapova'ekue Manuel Ortiz Guerrero. Ha he'i péicha, Paraguaýpe ajahe'óta pende apytépe morotĩveguýgui Norotĩvéigui che vy'a'ỹ, apypyimíta ko pyharépe, che resaýpe Paraguay. Che amomorãva ku umi burréra, ipy nandi ha hesahovy. Jepy'apýnte amoñepũ héra ha che ahogáta ko mesa. Péicha he'i ñandéve ñane ñe'ẽ poty. Mba'épa oimendekuaa hína la he'ise ñandéve ko ñe'ẽ poty? Ikatu ñamoñe'ẽ jey. Ikatu mboyvárõ. Paraguaýpe. Ajahe'óta pende apytépe. Rotĩvéigui che vy'a'ỹ. Ahykuimíta ko pyharépe che resa'ýpe Paraguái. Che amomorãva umi vurréra ipyrandi hesahovy, che py'apýnte añopũ héra ha che ahogáta ko tesape. Péicha he'i ñandéve, Ko aĩ ñande jajapóta ñane rembiapo, he'i ñande mba'e ñaguenohẽta chugui.

Ko'ágõ hesakãta péa. Ko'ápe oĩ. Ahesa'ỹijo ko'ã ñe'ẽ mba'eichagua tai oguereko hetepýpe. Ko'ã e amombe'úta peẽme mba'eichaitépa rejapóva. He'i ñandéve che, ko'ã piko ha'e hundie jurúgua o hundie tĩgua? Hundie jurúgua. Ha péicha ñamoĩta chupe, ko'ã jahecháta ha ha'e hundie.

Pu'ae tingua. Pu'ae tingua. Oĩ porãiterei pende katupyryeterei. Ko'ápe jaguereko jahai pu'ae jurugua térã tingua ko'ã ñe'ẽme. Ko'ápe jareko pe mba'eichagua pu'aépa ko'ápe ñamoĩta ñamoñe'ẽ hag̃ua. Pe ty. Oĩ porã. Ko'ápe ovetã koty, akã, hu'ũ, tapiti. Oĩ porãiterei. Arekove ape tembiapo ha. Eikuaa ahechukáta peẽme ikatu hag̃uáicha ejapo ñande rógape, ñande rógape g̃uarã tembiaporã. Ikatúpa? Ikatu. Ikatu. Pende katupyreterei jakuaa pende rógapentema pejapopáta, ha ambue ára katu jahecha hag̃ua ha ñamo Ñamyatyvõ hag̃ua. He'i ñandéve ñamoĩ umi pu'ae. Peẽ ja pende katu puraitereíva, peikuaavaitéma mba'éichapa jejapo HBTkuéra ha ko'ápe pekompletátantema ñande ñamohendátantema. Oĩ porãpa? Oĩ porã mbo'eha. Ko'ág̃a ñamohu'ã pene rembiapo aguyje peẽme ha jajotopa jeýta ambue ára.